Кылыч белән идарә итү осталыгы турындагы бай мәгълүматны халкыбызнан яңа буынына җиткермәкче. Аларның кайберләре белән Фәйрүзә Мәҗитова танышып кайтты. Батыр сүзе бар, батыр образы юк. Тарихта булган, тик еллар дәвамында онытылган татар батыры образын белергә кирәк, ди мөфти Камил хәзрәт Самигуллин. Идел буе Болгары дәүләте ханнар заманындагы гаскәрләрдә үзебезнең татар ир-егетләрен күздә тота, ә аларның коралы кылыч булган. Татар кылычлары тикшерә башладык, ундүрт кылыч гына сакланды. Димәк, ул кылычларыбызны бетерделәр, юкка чыгардылар, аларны яңадан торгызырга кирәк. Нәрсәгә кирәк ул дип сорасагыз, чөнки ул хәзерге вакытта этнофитнес, теге дөньяда этнофитнес дигән э, төшенчә барлыкка килде. Һәм минем фикерем буенча, татар кылыч дигән терминологияне кертергә кирәк. Теге фәнни э, фәндә кулланылсын дип. Мөфти узган ел Рамазан аенда кылыч белән идарә итергә өйрәнә һәм аның тарихы белән кызыксына.

чөнки ул кискен сез дә үзегез шаһит булдыгыз Э, бик теге фикер башка якка китсә анан соң теге э, начар нәтиҗәләргә китерергә мөмкин шул нисбәттән э, кылычны куллану ул хәрби сәнгатьләр арасында иң олы иң зур сәнгать булып саналган японская катана дигән әйбер бар һинд шамшыры бар аннан соң черкес шашкасы бар шушылай ук татар кылычы да бар Булырга тиеш тә. Төрки халыкларның кылычлары бөтен кылычларга прототип булып торды. Шул нисбәттән безнең кылычлар, кылычларыбызны, кылычыбызны, татар кылычыбызны күрсәтергә кирәк дөньяга. Мөфти кулында борынгы татар коралының күчермәсе, аны махсус ясатып алган. Ул чакта нәкъ менә шундыйны эшли белүче осталар булмавы да ачыклана, чөнки үзенчәлекләре күп. Безнең кылычыбыз бик кискен, ул клиновидный дип атала. Клиновидный, теге балта сыман эшләнгән, теге, игътибар итсәгез. Ага, сан чыгарып тор. Балта сыман. Аннан соң бу як, бу як та кискен, ул елман дип атала. Мәсәлән, ничек кулланабыз аны? Мәсәлән, безнең батырларыбыз ничек кулланган? Бер кулда калкан булса, мәсәлән, шулай берсәк, аннан соң
Элеккеге татар сугышчыларының образын хәзер музейларда гына күреп була. Милли музей экспозицияләрендә киемнәре, кораллары, төрки халыкларның хәрби сәнгатен 35 елдан артык өйрәнүче, фәнни хезмәтләр авторы, бу өлкәдә махсуслашкан сирәк белгеч Искәндәр Измайлов археологик тикшеренүләрдән чыгып, татар гаскәрләренең үз заманында иң әзерлекле хәрби булуларын әйтә. Мы говорим джентльмен там, допустим, или японский самурай. Башка халыклардагы кебек, әйтик, джентльмен, япон самурае сыман татар хәрбиләре була. Тик бу сәнгать сакланмый, аның берникадәр өлеше генә безгә килеп җитә. Әйтик, ат чабышлары бу борынгы хәрбиләрнең әзерлекләреннән калган бер элемент булып тора. Кылыч барлыкка килү төрки каганат чорына, җиденче гасырга карый, ди тарихчы. Уналтынчы гасырга кадәр татарларның хәрби сәнгате үсеш алган. Тарихчылар әйтүенчә, татар сугышчылары образы Иван Грозный Казанны яулап алганнан соң җуела башлый. Хәзер татарның кылычлы баһадирлары бары китапларда, сәхнә әсәрләрендә генә очрый. Менә Татар халык әкиятләре китабы. Монда кылыч рәсемнәре бик күп. Ул каһарманнарның көчен күрсәтә. Кылыч булганда, аларга җиде башлы дию пәрие дә куркыныч түгел. Кылычлы батыр образы спектакльләребездә дә бар. Әйтик, Кәрим Тинчурин театры репертуарында алар бишәү. Аның берсе, Карапулат спектакле. Бу киемнәр Аксак Тимер гаскәрләре сугышчысыныкы. Спектакльләр өчен кылычларны махсус ясаталар, артистларга да борынгы тарихыбызны тирәнтен өйрәнергә туры килә. Китапларда да бар.
Ә бик күп кенә китаплар чыкты безнең. Шулай ук урыс телендәге китаплар да бар. Ул урысларның нинди кылычлары булган һәм башка милләтләрнең нинди кылычлары булган, алар аерылып торалар. Аларның тарихлары бар. Һәм ул тарихларда язылган, кайсы кылыч кайсы вакытта кирәк икәне. Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин шушы чор, аның үзенчәлекләрен өйрәнеп, татар кылычы тарихын яшьләргә җиткермәкче, бай тарихыбызны белсеннәр өчен. Фәйрүзә Мәҗитова, Марат Зәйдуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.